Croeso.
Meddwl bod ni'n fyw a clywed fy hun. Helo, croeso phawb i noson uh, cyd-gyginio Gwylfwyd Cynarfon. Um, da ni'n fyw ar channel uh, am ag ar Facebook Gwyl Fwyd, felly croeso i bawb. A da ni yn mynd i fod yn ymuno efo Nikki Beach ac Alun Cobb fydd yn mynd i paratoi uh, pryd cyrru vegan iddyn ni. A mae croeso i bawb ohonoch chi uh, sy'n gwylio i ymuno a cyd goginio hefo nhw. Um, felly, os da chi fel unrhyw sylwadau neu cwestiynau hefyd yn ystod y digwyddiad, mae croeso chi ofyn hynna yn uh, sylwadau ar Facebook a na i drio sylwi nhw a gofyn a gofyn a nodi nhw i Nicky a Galin. Felly, os da, os da hefyd, os da ddim byd ydych chi'n os ma' 'na wbath dach chi'm yn dall', yym nodwch rheina yn y sylwada hefyd a fydd 'na rwyn arall o'r grŵp trefnu yn helpu ni fanna i atab chi. Ond fel arall nâi mynd drosodd i Nigi a Gael. Helo! Dach chi'n iawn? Haia! Haia, Menna.
bois? Diolch Menna am yy gyflwyno ni a croeso bawb i Pencerrig, ein cartref yn yng Nghanarfon, yy lle 'dan ni'n mynd i fod yn coginio efo chi. A Nawn ni ddechrau efo... Wel, deud helo, Alun. Helo. uh, nawn ni ddechrau efo... O, da chi'n cael gweld fanna. Dangos i chi um, beth gynnu ni ar y camerau yma, illa. Um, mae gennau ffôn fama, a lle chi weld yr llun sy'n symud yn mynd i roi uh, close-ups o pethau uh, da ni'n neud. Wedyn, da ni fama, da chi'n gallu gweld ni yn Llydan yn y cefn, gweld yr gegi gyfa chyn bach yn dywyll. A mae gennym ni ffôn Alun yn fama yn sbio ar y bwr chopio sydd yn holl bwysig. Um, dwi'n gobeithio bod chi gyd wedi cael eich cynhwysion um, at gilydd. Uh, y rhestr ar y wefan, so os chi'n gwylio hwn wedi recordio, croeso chi fynd i chwilio amdano fo. Da ni hefyd wedi yn mynd i rannu link, um, neu wedi rhannu link, dwi'n meddwl, ia, Menna?
Yn Do, da ni wedi rhannu fo yn y gwybodaeth. Yeah.
Yn y gwybodaeth y digwyddiad yma ac allan ni rannu fo eto yn y comments, um, sydd yn rhoi y cyfyrwyddiadau, jyst rhag ofn bod chi'n colli cysylltiad uh, neu da chi jyst ddim eisiau gwylio dim mwy ac eisiau gwneud o'ch hunan. Um, beth bynnag, dwi wedi hel yr cynhwysion at ei gilydd yn fama, os ydych chi yn gweld y pethau o'r storfa, mae gennym ni reis, uh, blawd, ei rowlio'r chapatis, halen, siwgr a chickpeas, a mi fyddwn ni'n cadw dŵr y chickpeas ac yn allan defnyddio hwnna, sef y ffacbus, wrth gwrs, ffacbus yn Gymraeg. Um, a wedyn fa yma, mae gennym ni yr holl spices, a coriander a mint ffres, Yr wilys fydd yn mynd i fewn i'r cyrri a draw fyma, mwy o gynhwysion ffres a mae gynna i'r toes chapati dwi wedi gwneud yn fama. E, ond da ni'n mynd i gychwyn efo'r bresych, sef a hwnna fyddwn ni'n coginio ola, ond o'n i gael o allan y ffordd rwan, jyst torri fo fyny yn fan. Um, Wel, na rhyw chwarter hwnna fyddwn ni angen. Um, so wneud Alun dorri hwn yn stribedi bach rwan.
Iawn. So de, mae hyn wedi dod o'r ffaith fod ydych chi'n cyd, cyd coginio, sori methu siarad, cyd coginio yn aml iawn efo'ch gilydd uh, yn pen cerig na. Oedd hynna'n eitha naturiol, ta oedd o'n rhywbeth oeddech chi wedi dyfeisio wneud neu beth? Um, na, wel, Wel, oeddwn i'n licio cwyd goginio o cychwyn y berthynas, mae hwnna'n um, beth diddordeb da ni'n rhannu ynda.
Um, heb os. Heb os, da ni wrth yn bodda um, yn coginio. Ac weithiau da ni'n coginio ar ben yn hunan, Um, ond yn aml iawn, da ni'n cyd goginio ac yn rhannu'r tasgau. Um, da ni'n weld sydd deis i heno. Hmm. Uh, os na, hwy fydd yn neud yr holl jopio falle, ond sy'n dal y camera ac yn pwyntio ar bethau deith o fe i wneud y cadw dipyn o'n efo. Ond ia, da ni wneud hynna. Wedyn o'n i'n, dwi'n licio tynnu lluniau bwyd. Um, o be dan ni wedi gael, a nes i jyst roi rhyw noson um, hashtag pencerig sef enw'r tŷ, a hashtag cyd goginio, chos bod ni wedi gwneud rhywbeth efo'n gilydd. Fe. Um, ie, mae, mae jyst dangos um, ffedog Helen yn yma. Oedd yn anrheg doleg gen mam a dad. Ie, yeah, dim byd rhan oedd hwn, boes. Um, a Pencerrig di enw'r tŷ, ond nathon ni um, ail enwi'r tŷ, cos dim dyna be oedd enw'r tŷ pan nathon ni brynu fo. Um, Lindham House oedd enw fo. Ond uh, ys i'n gwneud search ar y postcode, oh, yeah. a ffeindio na um, Pen Cerrig House oedd enw gwreiddiol y tŷ, am bod na uh, saer maen oedd di adeiladu'r castell yn byw yma. So, Dyna pam y pen ceri. A, difyr de.
Reit, y uh, chilis hefyd yn mynd i fewn i'r bresych, felly uh, chili gwyrdd yn fama. Os da chi'n licio um, bwyd chi rhy boeth, tynnwch yr hada a mwy pwysig y membrain allan. Fanna mae'r gwres mowr mewn chilies. Wedyn chopio hwn i fyny nhw'n ia. Chopio hynna fan, a wedyn um, ewn ni gadw hynna yn y uh, bowlen. Uh, ti wedi rhoi dy bresych mewn bowlen? Wedyn...
Mae hyn yn cwcio ar un pryd yn dweud yn ôl, Na, maen nhw'n mynd efo spaces. So, oh, mae'n reit handi pan ydych chi'n gyffinio i gael dolen bach i baratoi pethau mlaen llaw. So, fyddwn ni'n gwneud yr persuad yma um, rwan ac yn coginio nhw reit ar y diwedd y bresych. Lle. Os nhw cael ei ffrio'n sydyn fydd hwnnw. Dwi'n meddwl bod un chili yn ddigon i hwnna. Iawn, un chili.
Gwych. Um, felly, i'r bresych, da ni angen y spaces wan. So, mae gennym ni dail curry yma.
Ie, ie. Chwech o heini. Mae nhw'n bethau amrywiol yn ei maint hyn. Um, rhyw

So,
llwy de. Llwy de hynna, hanner o fenugreek a hanner o ciwb.
Whoops.
Ydy hwn yn reset da chi wedi ffeindio ta neu da i fyny eich hunan atho chi ta a oh. brofi reset? Di ffeindio, di ffeindio. Dyna ni'n teddig a cyrru bob nos adon. A wedyn yn y, yn y gysgol a, a cyrru cig, dwi'n trio roed rhyw saig ar yr ochr sydd yn cynnwys llysiau. A wedyn mae yna dipyn o rei i wneud efo bresych. Sa chdi beth yn meddwl? O, na.
Bresych.
Ond um, na, maen nhw'n really nice. Maen nhw'n rhoi rhyw crunch a ie, rhoi y llysiau ychwanegol da. Dwi'n fan o rhoi llysiau ychwanegol yn pan fectri di. So mae hwnna'n iawn i'n... Mae hwnna'n iawn i'n fanna.

Oedd Larry Lovegreen wedi cael yr un ola yn Tesco pnawn ma, o'n i'n clywed. Um, oh, right. Ddim ar ôl Morrison's neithiwr, doedd yna rhyw arwydd, mae'n debyg bod yna llifogydd yn Sbaen yn gyfrifol. Ie, yeah, so, Fysiadau pawb sydd wedi cael. Fysa Cojat yn gweithio'n iawn efo hwn. Fysa, fysa Cojat yn gweithio'n yn, yn gret, dwi'n meddwl. Ie, mae courgettes a hein yn dda ar gyfer fatha sugno fewn yr blas, dydy, mewn ffordd. Ydy, ydy. A...
Neu chunks o cig eidion, wrth gwrs. Ie, yeah, ond da ni'n neud rhywbeth vegan am bod ti'n figio nawr. Figio nawr, ie. Figio nawr, neu beth bynnag o'n nhw'n galw fo. Um, ie. Yeah.
A... Ti eisiau siarad am maint? Mae hyn cael ei torri nhw.

Achos...
Efo cogin... Ar amser maen nhw'n gymryd eu coginio. Ia, yeah, maen nhw eisiau cymryd... Um, so dyn nhw'n di ffrio hein rwan uh, yn y sosfan byddwn ni'n defnyddio i goginio yr er curry. Um, so na i'n dynnu draw am i ddangos hwnnw. So just sosfan um, diolch yn gorfod bod yn un fflat, um, ond mae hwn efo ceiad yn bwysig bod gen fo geiad. Um, dwi'n meddwl, ynddi? Ydy, mae angen ceiad. So, dyn ni'n defnyddio olew hyfryd blodyn air um, olew Cymreig. A dyn ni'n diolch hefyd i Cywain am uh, dalu am y cynhwysion a cefnogi lot o ddigwyddiadau digidol dyn ni wedi rhoi ymlaen um, fatha

ddim yn uchel a di'r olew ddim yn boeth boeth, fydd yr um, bydd yr wylus yn signo gormod o'r olew fan hyn syth a fydd o'n cael ei wasgaru, bydd rhyw dri wylus, dan wylus yn signo'r olew i gyd i fyny a fydd o'n cael ei rannu nes y gweddill yno. So, mae'r boeth a fedrwch chi wneud. Ie. Um, Sa'm rhaid i ni fod wrth yr stôf trwy'r adeg, ond mae ein angen cwcio am ryw ddeg i bymtheg munud. Um, so well. Hefyd, y pwynt efo'r gwres ydy bod nhw'n cael lliw. Ie, yeah, maen nhw eisiau brownio. Um, so nawn ni'n neud nhw am ryw ddeg i bymtheg munud. A cadw golwg ar yr amser rhywsut.
Beth eisiau?
Wnaethon ni wneud rhyw fath o amserlen yn do, mae yna, da ni'n ecstatic. da ni'n mynd bell, da ni'n mynd bell. Ah, Yn gyda chi'n dweud bod chdi'n gwneud um, cyrri yn eitha aml ar nos Wener, os na bod nos Wener. Nos Sadwrn, sori. So, yeah. di hynna mewn chi um, trefn i'r wsos mewn ffordd efo'r beth da chi'n goginio fath o'r heol.
Dim wir, na. Da ni, da ni yn trio mynd am dydd llun llysieuol, yr Meat Free Monday peth, jyst yn i sicrhau bod ni yn bit o llai o gig a bod ni'n cadw yr menu yn fresh a ffeindio pethau newydd i gael felly. Um, nes i wneud vegan, nos ferched vegan am chydig hefyd. Um, 'dan ni'n neud deddf lot o ddefnydd o sbario na llaw Cyw Iâr ar y Sul yym a wedyn rhwng dau 'dan ni'n ca'l gyda'r yy coesa ar y Sul efo cinio ar y Sul a wedyn defnyddio y sbarion wedyn mewn fatha ramen neu nwdls ne' Um, ah, okay, yeah. Dydd bai neu rhywbeth un noson ac efallai frestiau noson arall fel cynnydd syl arall teip o beth. Dibynnu, dweud y gwir, ie. Yeah. Ie, yeah, gwn i dri pryd allan o'n un cyw, cyw i ddau. So mae hwnna, os da ni'n prynu cyw, mae hwnna'n neud ni um, am yr wsos wedyn. Ie.
Ti'n dda, achos yn hytrach na jyst coginio fo ar gyfer un pryd mewn ffordd de. Ie. Ac Da mae iawn. Space Inni'n llawn o stoc hefyd ar ôl defnyddio um, y QR. Gen i llwyth o stoc QR. So da ni'n cael risotto weithiau hefyd yn mwyn defnyddio yr stoc QR neu yn... O ie, wrth gwrs. ...cawl efo fo a pethau. Ie. So, os di pobl adra yn medru gadael i Wilys, fel mae Alun, um, mae wedi ni symud ymlaen i'r cam nesaf, sef er, chilis coch. Mae'n dweud tri yn yr ysait. Mae tri ni yn eitha, eitha mawr. so dwi'n meddwl nawr i fynd am ddau um, o hein. Mae hein di dod o DJ Fruits and Veg. Fel arfer, mae tywydd coch ni tua seis yna, os ti'n cael. Wel, mae hein yn... Fel arfer, mwy am byd ydy chilies, yn wedi greu coch. Lleia poeth nhw. Lleia poeth nhw, mwy a

Pysgod. Rhai pethau. Yeah.
Be ti eisiau fe hyn? Chopio nhw ta sleisio? Chopio nhw yn fan fan, a wedyn hefyd yn mynd eisiau um, pedwar ewin o gartheg. Gwybod bod yna 30 o bobl yn gwylio ni ar y funud. Helo, pawb. Helo. A diolch am wylio. Dydwch helo, os ydych chi, os na ydych chi'n efo eich dwylo yn llawn, yn da.
Um, Ie, os o'n i gyd yn cyd goginio efo chi. Yn union, ie, yeah, yn pawb yn brysur.
Ond os da chi yn just yn gwylio, a croeso iddo chi ofyn unrhyw gwestiynau i Alan Egi neu, neu dyn nhw'n sylwadau ar beth da chi'n weld lle yn yr sylwadau ar Facebook. Yym dwi'n sylwi bod chi 'di bod yn nodi ambell i gynhwysyn sydd yn cael eu cynhyrchu'n lleol neu gin pobl sy'n lleol 'lly. Dach chi'n... ia. ...tueddu i wneud hynna'n eitha' aml ta dio'n yn gymysgedd o be dach chi'n trio leol 'lly? Yndan, dan ni'n trio, yndan. Yym dwi'n ben-blwydd ar Alun Fory a... Pen-blwydd? Da ni wedi cael, um, da ni wedi cael cig eidion wagyu um, sydd yn ddim yn lleol iawn, ond mae'n dod o Gymru. Nes i holi mae yna gwmni cig eidion yr eri, um, a, ond doedd gen nhw ddim eto. um, newydd. Uh. A nhw efo um, chydig o werthag lle. A wedyn, um, dyn nhw ar gymell ifor yn, um, yn y canolbarth, wedyn, dyn ni wedi cael hwnnw. Chymlaen i drio hwnna fori. Ydy esbonio beth ydy wagyu, pigig a wagyu? Ie, brig Japan ydy o, ie. Ie. Ond maen nhw'n cael ei edrych ar ôl yn ofnadwy dda a fel dyla bob pan i fel. Um, a wedyn ma'r cig efo marbling braster drwyddo fe i gyd, yn neis iawn. Ond os ydych chi yn vegan ac yn gwylio drwy gael gwneud, dynnu sylw at hwnna. A... Beth ydych chi'n licio fi wneud efo'r garlleg? Chopio y garlleg. A ma', ma' Geraint Love Cryn newydd roid WhatsApp i fi yn deud troi'r gwres lawr o dan y wylus. Na, mae'n hollol iawn. Mae'n hollol iawn yn fama, ond ella adra bod chi angen cadw golwg bob hyn a hyn, bod chi'n mynd... Wel, fel ie, ond nhw ddim yn glynu pan

Ie, yeah, mae hwnna'n rhoi blas, dydy. Mae'n cymryd chdi bach o'r blas barbecue yna i'r gwylus, a hefyd um, hanner cwcio'r wylus mewn trafod coginio yn y cyrri wedyn. Te. A beth sy'n wych am wylus ydy mewn signo flasa. So fydd o jyst fatha sbwng yn signo unrhyw flasau, so mae'n gret mewn cyrri. Mae hein yn agos ati o'n sy'n ei Na i reid y gwres lawr fel ar ei gar ddeud. o. Cymryd y gyngor di gar.
A nôl i chopio yr uh, garlleg, ie? Ia.
Yn fan eto, ie? Yn fan. A hefyd sisir.

Yndi, wel mae o fatha rhyw... Yndi, Ail reference at Gair Lyfgrin mewn un munud. Enw da. O! um, Gadai'n byw heb y galled, da.
Na.
Bwch y dwbl chwaith o garlleg sydd yn y saith, ond dwi'n meddwl bod chi am angen efo hwn, mae pedwar yn, yn ddigon. A mae yma'n un beit nobl hefyd.
Mae hynna... Ogla arbennig ar y garlleg yma, dwi'n gwybod. Ie, dwi'n siŵr.
Lle da chi'n cael y llysiau o ta fatha rheol? Tan y Lle da chi'n cael llysiau ffrwythau chi o? Yn fatha rheol?
Lle da ni'n mynd i siopa, um, dwi wedi cael rhai da iawn iawn yn y siop uh, y Glorian ar y maes. Um, marchnad weithiau, um, yeah. pwysau a lleisiau BJ yn ystod y lockdown um, wedi bod yn dod â boxes i bobl, neu dim just boxes, o, ond i ddewis yn union beth ti eisiau. Um, okay. Busnesau oedden nhw'n neud estalwm, ond um, mae wedi bod yn gret. Um, a Morrisons yn rhaid da, hefyd yn dre. Yeah. Yeah.
So amrywiaeth go iawn lle.
Ydy. Ydy. Um, mae Bethan Glyn newydd ofyn, um, da chi angen rhoi y spaces dros y cabbage ta da chi'n cadw ar wahân am y tro? Um, ar wahân da ni'n cadw nhw am y tro, so mae'n jyst dangos da ni wedi rhoi nhw mewn bowlan bach fanna a'r cabbage wrth i'r ymyl. So, diolch Betha Gwyn am cwestiwn gan Wilio. Tip bach efo uh, sinsir, peidiwch â tynnu'r croen efo cyllall, da chi'n colli lot o'r blas. Just crafwch yr croen i ffwrdd hefo llwydau. O, oce.
Okay.
Cadw fo i ffwrdd. Dim problem.
Mae rhywun wedi gofyn efo'r garlleg, o well torri efo, efo, sis, efo siswn, efo cyllell, ta efo garlic press. Be sa chi'n well, gynghori?
Dwi'n, dwi, sgan i'm garlic press, achos dwi'n licio llnau nhw. Um, so, da ni'n teddi chopio nhw, neu hyd yn oed gratio, Ie. Rhacio nhw. Neu efo hwn, os da chi rili ddim isio piffwr bob dim, fedrwch chi roi o mewn prosesydd bach a malu nhw yn hwnnw. Um, Rydych chi'n gwneud pas dyn ni hwn mewn ffordd, ond dyn ni'n gwneud o fatha dan y bach. Ond mae croeso chi, os ydych chi'n meddwl, o, dwi'n eisiau lympiau, rhoi o mewn prosesydd a blitio fo. Um, yes. Bach o ddŵr, a wedyn um, mae hwnna'n mynd i fewn i'r cyrri ar ôl, um, ar ôl ni wneud y nionod, sef yr, y darn nesaf. Dyna ni'n neud.
Swn i'n dweud fod 95% o cyrris da ni'n neud hefo'r combo yna ar y bwr ar ryw bwynt.

Llwy de. Oedd un llwy fawr o.
Aml iawn, mae cumin a coriander yn cael yr un faint, dwi. Ne.
Malwch nhw. Malwch hynna. Neu, os ydych chi'n defnyddio powdwr, wrth gwrs, Just twistwch nhw, a da ni'n di roi teina mewn bowlan i gadw as wedyn. A wedyn, da ni eisiau spaces cyfan. Um, so, cardamom yw pedwar

Faint o cardamon mae Ffion John yn gofyn? Pedwar, tua pedwar. Um, Dwi wedi cael nionyn enfawr yma hefyd gen DJ. Mae'n eich bach o ddrwg yn y canol hwnna. Cael un arall.
Wyt ti'n gallu deud yr yym y perlysia eto? Yy sori ma' 'na pobol 'di colli fo dwi me'wl yn yr... Y spaces ia. Yr so, herb a spices ia. 'Na fo.
So mewn un ochr mae'r spaces cyfan um, mae gennau yn hwnna pedwar cardamom tynnu'r plistin ffwr. Um, wedyn pupur du pedwar neu chwe uh, pupur du cyfa. Un deilen llawrydd, beilif, ac un ffon cinnamon mewn un lle. A wedyn mae gennym ni yn y cychwyn hefyd yr human a cardamom di, to, di malu yma neu defnyddio powdwr yna.
Diolch.
So, mal, uh, sori, nionyn, na i cael gwared hwnna. Dyn bwyd. Torri'r nionyn yn fan, fan, fan. Na i roi olew yn y sosban.

So, ti'n bod efo busnes mae ydych chi'n coginio efo'r gilydd, y cyd coginio ar y cychwyn, ydy a ti'n bod yn amlwg prynu pethau yn eitha lleol. Sut mae Covid a'r sefyllfa cyfredol di ymharu ar hynna ac ymharu arno fo'n gyffredinol lle? Dydyn ni do well, dydyn ni do waith, ta be? Um, Wel, da ni'n gallu mynd allan i fita gymaint. Mae'n neis gallu mynd allan i fita uh, yn lleol dydy, ac yn llechi ffwrdd. So, da ni yn colli hynna. Um, mm. A colli'r wyl, da. Mae wedi bod yeah. yn Grêt. Cadw fynd efo pethau digidol fel yma. Ond um, ie, yeah, mae'n anodd meddwl efallai bydd ni flwyddyn nesaf arno ni yn cael un eto da. Ond um, da ni, o, oh, ddethon ni weld um, customers heddiw, nath seti fyny'r porth i pawb. O ie. Yeah.
Um, sef yr, yr cynllun yy bwydo pobl, reit, mae hwnna angen i ffrio wan. Um, a mae o di cymryd um, bwyty, hen bwyty Jake. Mae, o, ddim wedi ffrio hwnna.
O, mae hwnna'n twrw iach iawn. Nionyn yn ffrio. Mae'n twrw glas i Iawn. A i fynd yn efo'r nionyn tra bod hwnna'n ffrio, jyst un llwy de bach o siwgr.

Ie, ond maen nhw reit iawn ar ben ei hunan. Ond uh, reit, so da ni'n mynd i wneud nesaf. A da ni eisiau tostio hada cumen. Lle mae'r padell bach yn mynd? Ah, um, so tostio ni Ffein pan bach bach i testio uh, cumin, jyst i ddod â'r blas allan ohonyn nhw, achos bydd hein ddim yn cael ei coginio. Okay. Um, na rhyw reithion oer, so um, jyst un, un llwydau o heina. Jyst cnesu nhw nes bod nhw'n dechrau o gleio chydig yn gryfach. Wedyn, um, cadw golwg ar hynna. Wedyn, na ni, beth ni angen ar gyfer y reita ydy yr hanner cucumber, yogurts, dim ots pa yogurts, ond mae hwn yn un vegan um, coconut a soia. Um, ond os ydych chi ddim yn vegan, mae croeso chi ddefnyddio uh, iogwrt naturiol, iogwrt plaen, fel mae Michael yn defnyddio heno. Dwi'n gwybod, helo Michael a Marian yn Groeslon. A diolch chi, chi am uh, ymuno efo ni hefyd. Michael di swyddog technegol yr wyl. Wedyn, uh, ia, bydd hi'n neis cael gweld pawb eto mewn chydig. Hiro, wyl. Ie, yeah, hir o'r wyl. Hir. So mae Alun wedi, heb ddeis i chi, tynnu yr hada allan. Oh, yeah, sorry.
Sorry.
Wedi torri'r uh, cucumber yn ei hanner ar ei hyd a wedi tynnu'r hada allan efo llwy. A wedyn okay. mae o'n mynd i gratio rheina. Um, mae hwn, y gratiwr yma sgynny ni, yn un sydd yn dal yr stwff yn efo. Neu fedrwch chi just gratio fo i mewn i'ch bylen, illa. Um, fydd yn cadw reita. Mae hwn yn Dwi'n dechrau torri'ch bys. Mae hwn yn gratio'r eitha milain a dwi wedi cael lot o cuts ar y mawr a bys yn gratio sinsir a garlleg a falle. No, so mae posib just uh, gratio fel sydd mewn i bolen wrth gwrs. Um,
So ie, so mae'n yna nodi fod yn saff iawn yn fanna efo'r gratur oes? Oes, byddwch yn ofalus. Ie. Dwi'n gweld rei pobl efo fatha menig metal. O ie? Ie, fatha chain lle. Um, chain mail. Ond, a dwi wedi ffansi hwnna i, os dwi'n yn neud o reit aml. Um, hanner leim.
Dyma yn vegan iawn os ti'n gretio dy fysu yn iawn. Dyna fe ni'n dweud. Pwynt digon gwir. Ie. Yym jyst i rhai ohonoch chi sydd yn poeni ella fod petha'n mynd bach yn sydyn o ran yr reset efo chitha dal cam ar ei hol 'i, mi fydd hwn yn ca'l 'i ma' hwn yn ca'l 'i recordio felly mi fydd o ar ga'l wedyn i w- watsiad yn ôl 'lly. Gallwch ein ai oeri. Dwi'n ciwmyn syllu llosgi. Dwn. Dwn.

Ag sydd hanner leim. Sori, ti'n cael yn gorau deitha chdi dweud. Bosio chdi, diolch yn lot o gyd goginio heno. Um, Wel, mae'n yna ddau beth gwahanol i wneud, oes beth pobl yn oes, wneud. Oes, ac un person yn gwneud adra, dwi'n cymryd, uh, sy'n gwylio, lle, neu efallai bod pawb yn cael wneud chi bach o help efo'i gilydd. So, un...
Leim, han, hanner leim, ie? Yeah? Hanner leim a...
Iawn efo? Un llwyde o halen. Ie. Yeah. A dyn. Ysgu heina. Yym ma' 'na hefyd yy bosib i ryweindio yr fideo yn fyw ar Facebook hefyd os dwi 'di dallt yn iawn i'r rhai sy'n gwylio ag isio dal fyny 'lly yym rhag ofn bo' chi ar 'u hôl i yy yn ôl cama' Mici a Alw. Ac ydyn ni ar yn holi o ran amser? Uh, dipyn bach, ond ddim yn... Felly fi ddim yn saith, felly fi ddim yn saith. Ond yn ni'n beta, gobeithio bod chi ddim yn llwgu gormod. Um, iawn, a chydig bach o siwgr hefyd i hwn, jyst mymryn. at eich blas chi, lled i fewn i'r hwnna. Um, wedyn, y mintus a coriander, dwi'n licio coriander, mae'n rhaid pobl yn casau o, um, pidwch ar oed o. Um, os ydych chi'n licio mint, am ydych chi'n licio coriander, rhywch chi'na. Um, Ni chopio heina'n fan wedyn i fynd yn yr uh, yn yr eita a rhyw llon llwy fwr, bach fel la. Di chopio, so llon llaw. Se hynna, bach mwy lle. Bach mwy. Yn iawn. Ynddo, gret.
Dwi'n licio rolio mynd yn reit dyn, pelen reit dyn, a dyn cyllell drwy efo. Mae'n iawn, fatha, sy'ch chi'n gwneud sigar allan o mynd, a dyn chopio'r sigar i fyny. Cyllell drwy efo eto.
A, mynd i gael coriander i chopio efo fo.
Yeah.
Nicky, ti'n meindio mynd rownd trwy'r um, camau ar gyfer y reitiau yn sydyn, jyst er mwyn pobl sy'n lle di methu rhywbeth? Yeah. Gret, so gratio uh, cucumber, torri cucumber, hanner cucumber yn ei hanner ar ei hyd, a tynnu'r hada allan efo llwy, crafu nhw allan lle. Um, wedyn, Gratio hwnnw mewn i bowlen. Um, a diolch i rywun am ddeud bod yr postiogus tu flaen y camera. Yn siŵr pwy, ond rhywun yn y grŵp cyna, uh, Gwyl Fwyd, diolch yn fawr. Um, so, lle o'n i, ia, gratio yr er cucumber, wedyn hanner leim a llwy de o halan, a wedyn rhyw chydig bach o siwgr, rhyw hanner llwydau o siwgr. A wedyn mae'r um, pêr lysiau mynd i fewn, sef y mintys a coriander di torri'n fan. A wedyn yr cumin sydd wedi cael ei tostio, mae hwnna'n mynd i fewn. A peth ola yr iogwrt. Nesa. So, um,

yr blasau yn yr aetan yn datblygu tra bod o'n disgwyl ac yn blendio efo'i gilydd. Neis? Ideal. Dim angen mwy o siwgr na halen yn byd. Na, mae'n gret. Gret?
Iawn.
Beth hwnna fynd i ochr felly. A sut mae'r nionod na? Mor ffon. Dwi'n gwir, neu godi gwres arno fo rhyw fymryn. Dyn nhw'n angen brownio, mae hynna'n... Mae nhw di meddalu. Ydy.
Mae hwnna'n gret.
Felly, lle mae'n chilies, ni, chili sinsir a garlleg. Mae hwnna'n mynd i fewn nesa. Um,
Ti'n mynd i wneud recap o'r cyrri iddyn ni hyd yma, jyst ych... Be da ni wedi wneud? Ie. Yeah. OK. So da ni wedi... Um, da ni wedi ffrio yr Willis cubes a rhoi nhw mewn bolan. Um, da ni wedi, wedi bod yn ffrio Beyond Your Nod, a da ni wedi hefyd wedi paratoi y llysiau a'r spaces da ni angen, sef yr spaces cyfan, bydd heina fynd i fewn rwan at y nionod, um, a'r cumin a coriander, a wedyn mae gennym ni hefyd yr um, chili a garlleg. A... Ti'n sir? Ie. Yeah. Uh, Bydd yn mynd i fewn nesaf. Barod amdano nhw? Ia, barod amdano nhw rhywch chi na fewn rwan. Um,
A mae Michael Jones yn gofyn yeah. yn dweud, mae'n edrych yn dda iawn, a siw fod arogl braf yn dod o'ch cegin chi. Pa fath o olew ydych chi'n ddefnyddio? Mae gofyn fod o di methu hynny'n gyna.
O, i yn defnyddio hwn. Dyn ni'n defnyddio hwn lot, y er, blodyn aer, um, halen rapeseed. Mae hwnna'n... Iachus iawn. Iachus. Olew iachus.
Ne, ti'n gweld yeah. Lot mwy iachus na ground na. Mae'n gweithio dda ar dymheredd uchel hefyd. Dwi'n gwir.
Diolch.
So, nesa i roed y cumin a'r coriander i mewn ac hefyd yr os ydych chi'n nôl eich um, tomato puree, eich puree neu eich past tomato. Uh, mae'n amser i hwnna fynd i mewn.
Faint o past tomato fan hefyd? Un llwy de, uh, llwy fwr, ie, yeah, so hynna. Um, wedyn cymysgu heina a greu nhw am gwcio am 5 munud. A ella fydd eisiau chydig bach o ddŵr yn hwnna? Splash bach o ddŵr yn yma hefyd. So mi eisiau nhw losgi hwnna. Mae yym Michael yn gofyn 'di ole ol- olive oil neu olew olewydd yn iawn? Yn lle jyst bo' chi'n defnyddio hwnnw. Yndi yndi ma' olew olewydd fatha extra virgin yn llosgi yn gynt ond ia mae'n iawn. Ia yndi yndi ag yn ag yn blas neis hefyd. Yym. Allwn ni roed y reis on hefyd, dwi'n meddwl. Um, Beru tegall, mae gynna i, dyn ni'n neud 75 gram o reis basmati uh, i bob person. So, felly, cant o hanner i ni'n dau. A wedyn dwbl hwnna o ddŵr. So, mae gynna i 300 ml di mesur y fanna. Nawn ni roi hwnna i ferw i rwan, os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth fath. Um, hyn mae Alan yn gwneud i reis, fi sydd wedi dysgu hwn gyda fo, uh, a mae o'n gweithio bob tro. A sy'n beth dŵr ar ôl yn y sosban, Mae angen amseru hwnna, felly fe fyddwn ni yn rhoi y larwm i fi ymlaen. Achos deg munud mae angen. Lle, na i pwyso reis, ie?
Da chi...
Yn yr hosbon.
Ie. Da chi'n ychwanegu rhywbeth i reis, fatha i

Claf isel. Mae mor neis yna. Deg munud.
Deg munud, wel, o gwmpas deg munud. Deg i ddeuddeg munud, dibynnu ar y reis yn ei gwir. Mae pobl yn arfer llnau basmati, cael y starch allan beth fel yna. Dwi'n yn teimlo bod chdi angen neu hynna. Mae reis mor dda wan. Dwi'n yeah. dwi hapus jyst i ddefnyddio fo'n syth allan o'n pacad a um, jyst dŵr a halan. Lyflu. Hyfryd.
A mec arbennig sa chi'n argymell ta da chi eto be bynnag da chi'n gael pan da chi'n mynd siopa mewn ffordd? Ie. Yeah.
Yeah. Dwi'n gwybod bod hwn, mae hwn yn cael ei gyfri fatha nis gyrru gorau. Cos be, ma, pan dweud pure basma, original basmati, dyma fel fi fod o yn byr. mae yna ganran o basmati ti'n gyro reid mewn reis basmati yn ôl y sôn. A mae lot o bobl yn reid yr lli a fedri di cael get away efo fe. Hmm. Ond mae hmm. Tilda yn basmati pur. So, so hwnna di'r un gorau ella sydd yn y wlad yma. Ella.

Um, felly, nesa, da ni'n mynd i roi dwy'r Willis yn ôl yn yr pan, a hefyd mae gennym ni yr ffacbus, elfen protein pryd, a ni gadw dŵr y ffacbus. Um, a nhw'n ni ddefnyddio chydig o'n efo yn y cyrri rwan a gweld os fydd angen mwy ar y diwedd, jyst i wneud o yn fwy gwlyb.

Mae yna wahanol fathau o um, iogurts vegan i gael. Un efo chydig bach o coconut yna fod yr un yma. A dwi'n meddwl, fi'n neud allan o soia mae o, ie? Soia, ie. Yeah.
Ond ti'n gallu cael un hefyd y, sydd wedi gwneud efo um, llaeth coconut. Ie, yeah, oh. iogurts, just llaeth coconut. Ond roedd ni'n gallu ffeindio hwnna bod nhw'n ystod.
Felly, unwaith mae hwnna wedi dechrau ffrwtian, mi droi o'i lawr a roed y ceiad o'n efo gadael o.
Ie.
Pa mor hir 'da chi'n roid y caead drosto fo wedyn ta?
Pum munud, neu tan 'da ni'n barod i syrfio, neith o ddim drwg iddo fo bod yn hirach. Na.
Oce. Iawn.
Na fo, mae'n ffrwtian rwan. So, roed y caead i gresur, mae'r, cos mae'r ffacbus, mae'r mae ffacbus di coginio barod, so dyn nhw'n angen i coginio. Na. Felly, jyst dod â popeth at ei gilydd ydy'r cam yma, dweud y gwir. Um, chapati, dyn ni am wneud nesaf, am ein ddeg munud i. Oedden ni'n meddwl sy'n ni'n neud o rhyw 7 munud yn ôl, yn ôl yn cynllun ni. Da ni'n mynd bad, da ni'n mynd bad. Da ni'n mynd ddrwg, da ni'n mynd ddrwg. Felly, da ni'n angen clirio bach o le i rhywio toes practis allan. Um,

Da chi'n aml yn tueddu wneud eich bara eich hunan ar gyfer prydau a felly. Mae e ar y ffeidog.
Wel, um, mae hwnna'n rhywbeth da ni wedi cychwyn wneud yn lockdown hefyd, ah, ydy Yym, nid syrd does, nid bar y syrd does, lle um, sy'n ei wneud yn tanio yn hyn o'n yn byw yn yma. So hwnna... O, oh, ie. Yeah. Ydy'r tanio'r starter, lle. Ie. Yeah. A wedyn, bob tro ti eisiau gwneud bara, ti'n bwyta hwn efo glaw. So, hon yn, yn un dorth, gyda ni. Da.
Um,
Neud un bore yma. Io ie, mi reit, reit prwd o'r un yma.
O da, Nicky. Wel. Dwi yn cael gystal siap ond nhw pan dwi'n nhw, da, maen nhw'n mynd yn hollol. Dwi'n nhw hefyd. Wel, weithiau ma nhw, ie, mae rei, dwi wedi amrywio ar y site, neu um, dwi wedi bod yn rhoi mwy o'r starter yn efo. A, um, okay. a rhywsut mae o'n gryfach. A hefyd mae hwn yn fatha um, hanner blawd cyflawn a hanner blawd gwe. Mm. Mae o'n mae o'n mwy dens hefyd. Um, ond ie, yeah. yeah, mae well gen Alun yn ei gwyn. Um,
Mae'n dibynnu ar dy flas, beth ti'n hoffi, dydy.
So mae Alan di torri y chapatis yn chwech, dwi'n gweld. So dyma ni gael chwech chapati. Um, Tisio fi rolio nhw? Ie, yeah, fi rolio nhw. Na chdi di'r pobydd, de?
A fi nath y does, diolch fawr. Um, just neud nhw yn gylch. Gobeithio bod hwnna wedi rhoi amser i bobl wneud rhywun peth a paratoi lle i weithio. O, dwi'n weld i gyd. Iawn, ydyn trolio nhw. Llan yn dena. mor fawr a fedra ni. Bach, bach iawn ydyn nhw. Os ydych chi eisiau nhw fwy, torwch nhw fewn i bedwar, torwch y does i bedwar.
Nath ni ffeindio fo chwech. Uh, hwn ydy'r lli a fe wedi wneud o does, rili, really, ond mae chwech yn lot, dwi, rhyw un ella dau sy'ch chi eisiau fo pryd, i gwir, ond maen nhw'n rhewyn gret. Ynddi.
Yndi, so os ydych chi ddim eisiau nhw. Ond...
Dwi'n just reid y fflam yn uchel ar y non-stick, cwan, cos ni'n ffrio hyn. So mae'r fflam yn uchel gen i fi ar y non-stick, cwan. So pa bell ffrio? So oedd o'n gynas ag yn barod amdano nhw, ie? Ie. Ie, poeth, poeth. A wedyn, dyn nhw'n gorfod bod yn non-stick.
Mae'n helpu. Mae'n mynd i helpu yndi. Mae'n ddigon tena.
Mae'n un. Dim. Dim. Am wir isio lot o olew. Ond so just splash bach a rwbio fo rownd y pan fel a i'n mynd i'n drwg.

Yn boeth, boeth, boeth fan. Mi fyddwn ni yn defnyddio yr un un badell ar gyfer y bresych gyda llaw. Um, a mae hwnna angen bod yn boeth i hwnnw wyd.

uh, interference.
O, big big.
Reis, di na? Reis, ni'n barod rwan. So ni'n just codi hwn i jecio. Hollol hapus hwnna. Reis i ffwr, ac just gadael o'n y pan. Mae ma Gres i ffwr rwan. Fydd y reis, da'n hollol iawn yn eistedd fanna am y 5 munud deg nesaf. Dim problem. Dwi wedi fflipio'r chapati unwaith yr un yma. Mae hi, mae'n dechrau dod o'n, oedd y padall ddim cweit i gan poeth gen i, mwy na thebyg. Bydd yr un nesaf well. Ond ti'n mae'n dechrau cael yr bubbles na ti'n cael mewn bara Indiaidd da o'n. Ie. Yeah.
Mae, dy'r un rheol o pam ti'n neud crempogs, mae'n un cyntaf wastad yr un. Yn union. Ie, nes i ddeud hwnna tra oedd eich di yn, uh, wedi mynd. Tra ni wedi mynd.
A'r camera ma, a'r batri isal lan. Ne, i gen y cant gen ti ar hwnna. Ie. Wel, da ni bron yna. Ni.
Mae'r chapati fan dechrau cael lliw wan. Fel o'n i'n dweud, ydy'r nesa sicr o well na hyn, da. Os mae badall di codi gwres. Ac os da ni lwcus, bydd y chapatis yn Ffio fyny byd. Yndi, mae hwn di dechrau mymru.
Mae um, rhywun enw Ifa Morgan yn dweud fod sa gwas tortilla yn handi i wneud chapatis a chwyn, os da chi eisiau. Fysa, fysa, sicr. Yn bendant, ie.
Yeah. Dyna ni'n ei wneud, ia. Cos ti eisiau nhw'n dena fatha tortillas, dyna di'r pa mor dena ti eisiau nhw i ddigwyr. Mm. Ond mae'n gret pan maen nhw yn chwyddo go iawn, fatha clustog. Ie. Yeah.
Bydd un o hyn yn garantid o'n ei hynna. Mae'n eitha hwyl ydyn. Mae Nick dal yr ole'n allan, a dwi'n coginio nhw. Tra dwi yma, na i just codi yr cyad ar y cyrri i weld beth sy'n mynd ymlaen o'na.

dim mwy na rhyw 30 eiliad yr ochr, maen nhw angen chapatis, so mae hon nes at hynna dydy na'r un gyntaf yna. Ie, yeah, so mae hynna lot o fo herwydd fod yr badell digon yeah. cynnas, to mae'n ffordd. Rhaid chdi fod chydig bach yn feiddgar efo dy wres, to? Gyd i bod ofn, yeah. Ni, mae'r ail un di neu. Eisiau taflu dyn arall ar hwnna ni? Ni.

Chdi sy'n cael workout o fyma. Ella, Alun, se chdi medru uh, tollti diod bach i ni? O oh, ie, yeah, sy'n asyn ni'n neis. Um, Ydyn ni'n mynd i gael o'r perig cwrw. Lleol cwrw. Gadeiwes. Um,

Hyn. Oh. Os, um,
Os yw bobl yn neud y geirus fan o hwnna, dydi? Come on. Wow.
Perffaith. Cwrw, sa chi fel fan efo efo curry, ta sa chi'n cael cwyn coch neu rhywbeth arall?

Um, os ydych chi heb wneud hyn, wneud nhw, um, mae eisiau cnesu uh, padell ffrio ar gyfer uh, bresych, achos hwnna di'r peth olaf ydym ni'n gwneud. Mae bob dim yn barod o'n dod lawr. Bresych.
Jyst i, mae Ffion John di gofyn, Nicky, mae yna

Mae o'n hawdd addasu fo i dy dast a chwarae efo fo a cael hwyl efo fo. Just neu fel licio fi. Just am, ti'n fawr, rheola pendant efo, mae yna gymaint o gyrris a sy'n o bobl yn India, dwi'n meddwl, gwahanol fathau. Oes, mae bob un ardal efo cyrru nhw hynny, dydyn, heb sôn am y pobl o fewn nhw. Ie, yn union. A'r gwahan, gwahanol rei wedyn a bob dim. Gawn ni droi, mae hwn bron ti'n neud, dydy, gawn ni droi o lawr wedyn ar gyfer y... Yes, hon di'r olau, ie, yr trapata ola. Na So, da chi'n misio gwres rhych a wedyn ar yr uh, dar nesaf. O, da ni'n iwsio'r un ffreipan, so fyddai dod â gwres hon i lawr y munud o'n. Mae anhygol trefnwyr eraill lle, mae, nhw, mae wedi gofyn os ydych chi'n defnyddio um, nionyn coch. O, oh, ti'n be, oedd y nionyn coch sydd ar ôl fama i fod i fynd yn yr eita. Ond dyma ddiwedd y byd na dyma nhw'n beth ychwanegol.

Ond da chi'ch dau wedi bod wrth eich bodda'n coginio erioed rili dydach. A jyst fod y, oherwydd hynny, mae hwnna'n un rheswm pam, pam da chi'n cyd-goginio dydy.
Yn deg, a hefyd nes i sgwennu llyfr coginio, oedd gen i fi caffi. oedd gen i caffi ystalwm yn Gynarfon, a doth o llyfr coginio allan o hwnna. Um, Mae Alan jyst wedi dysgu hun hefyd i goginio a mae o wedi gweithio mewn cegina dros yr cwpl o flynyddoedd dwytha. Mm. Uh, O ia, o'n i'n deud bod um, ni wedi gweld Chris. Mae oh, yeah. yn gwirfoddoli efo Parthi Pawb weithiau. Um, a mae, mae o wedi cymryd yr hen Jake's Bistro yn stryd Twll yn Wal. Uh, a mae o'n mynd i agor hwnna ar y mawrth cyntaf ar gyfer takeaways. O, oh, exciting. Ia, a oedd o hefyd yn sôn bod o'n meddwl wneud kit, kits bwyd fatha... Um, bo Kits chi'n cartra. bo chi'n O, coginio da. adra sydd yn swnio'n ffantastig. So, ie, yeah, dwi'n Gwych, ymlaen. gwych. Pob lwc i Chris efo'i renter newydd. Ie. Gwych, newydd yn gwych eto i Gaernarfon.
Pob lwc Chris yn wir. Hmm. Barod am y bres i chwan. So, right. ystyr sosban di cael gwres yn glaw. Mae eisiau mwy o olew oes. Right.
Rhyw un llwy fwr arall. No. Then, um, sgyn ti peth stir ffrai.
Eisiau.

Ia, anna fo a'r teulu da. A safai di'r cabaid yma, ond sa unrhyw gabaid sgynnych chi wneud o'r job i mi ar efo? Da.
A wnaethwn gymryd munudau, really, i droi i fyny eto wan. Okay. Cos, pa tro ffrio da ni, pa stir ffrai, So, pa, unwaith fydd y bresych ma di mynd chydig bach yn feddal um, ac yn shiny, fydden ni'n barod i weini. Dwi'n newid ein y curry off yn y cefn o'n, dwi'n gwybod fod wedi goginio. A mi eisiau efo sticio a llosgi, so dwi wedi rhoi ei ffwrdd o. Oh. Ah.
O, mae'n edrych yn lyflu.
Reit, a ella newn ni wneud chydig bach o chopio coriander i roed dros i ben o.
Ie, dwi'n gwneud hynny. Na, wneud hynna. Mae hwnna'n wbath sy'n dod ar draws yn eitha aml yn dy luniau di'n arbennig, dydy? Um, o ran, ti'n tynnu lluniau ac mae'r presentation i gyd i wneud efo yn eitha pwysig dydy. Chi'n cytuno? O, yndi, mae o'n bwysig. Um, ond Alun, nid yw'r un sydd yn wneud yr presentation da. Ia. Um, mae gen i fo lygad lot gwell am sut i osod bwyd ar y blas na fi. Um, mae rai fi ddeud. Um, a dwi'n mynd i hynna. yn aml iawn pan dwi'n coginio'r pryd, dwi'n gorffan a wedyn mae Alun yn rhoi ar y blas. uh, er, efallai bod o'n gwneud pan o'r coginio. Ond mae'n neud llun gwell, dydy? Hefyd. Ynddi, ynddi.
Difyr.
Rwy'n gwybod beth mae arsal yn erbyn man i'w?
Mae Alun yn cefnogi Arsenal a mae'r gêm wedi cychwyn yn debyg yn erbyn Man U. Dwi yn gwybod, ond os oes rwy'n yn gwybod, gwych chi roed o'n y sylwadau. o, mae Sean yn dweud dim dim ar y funud. Mae Siôn yn yn y tu ôl i'r ffordd glas na yn neud siŵr bod ni'n gweithio'n dechnegol. A... Ynddi, yn neud job yn gwaith. Iawn i Siôn. Iawn Siôn.
A nhw'n ni ddeud diolch i bawb sydd wedi helpu. Diolch i Am hefyd am yeah. gynnydd hwn ac i Cywain eto am y, am y nawdd. A diolch i chi am wylio.
A diolch i Menna. A diolch i Menna. Diolch i chdi Menna.
Wel diolch fawr iawn i chi dau am gynnal y noson 'de. A yn anffodus hwn digwyddiad dwytha 'dan ni am neud am y tro ynde? Yn fyw a ma' hynna'n diolch yn fawr iawn i Cywain fel ti 'di deud o blaen Nici. Ag yym ond gobeithio gallu neud petha yn fuan yn mis Medi oddwn i 'di deud 'de? Fatha pwyllgor.
Ie, ie, gobeithio fedrwn ni wneud pethau byw byw efo pobl, chos mae'n, ie, yeah, mae'n pethau fel y digwyddiadau cystadleuaeth cyrru ni a blasu gin, falle wedi bod yn gymaint o hwyl a pawb o'r gymuned yn dod at ei gilydd i godi pres ac i, i hefyd i fwynhau da, ac i fwynhau bwyd yn Gynarfon. Um, so fyddwn ni'n chymlaen i wneud pethau felly.

Gawn ni weld y reis. Ie. So hwn di'r reis.
Dwi'n mynd i ddeud byd o ers fi reid o amlaen i goginio, fel ydych chi'n gweld, mae'n berffaith. Mae'n di, mae e.
Mae'n fluffy neis. Sa'n mymryn o ddŵr yn y gwylod, ond diolch yn glynu i'r gwylod chwaith. Dyn, mae pawb yn licio gwneud gweini bwyd yn ffordd wahanol dydy, ond dwi'n licio cael y reis ar un ochr a'r cyrri ar ochr arall.

Na, na, na, na. Dwi siŵr... Di cytuno allan fanna, mae'n edrych yn flasus iawn.
O, dwi'n mlaen. Nothen ni wneud um, test nos fercher. So, da ni'n gwybod... Um, bod o'n flasus. Wel, da ni'n ni gwybod flasus, ond da ni'n gwybod hefyd bod bob dim yn mynd i fe gilydd yn neis hefyd.
So oeddech chdi ddeud na research o chi wedi ffeindio hwn? Ia, um, research uh, gan criw se sef y llyfr o'r enw Bosch, uh, Researchia Vegan. Um, ah, okay.
Mae nhw'n gael hwn yn vegan Bosch, so mae o'n rhyw fath o take ar Rogan Josh, ond bod o... Uh, uh, clyfar.
Um, Ond dwi 'di ychwanegu yr pracfis iddo fo a gneud yr chilis a'r garlleg a sinsir yn chopped bach achos jyst isio tweak bach ar ôl wneud o fel nathon nhw'n neud o 'lly. Ie.
A fel o'n i'n dweud, dyna di peth gret am curry, ti'n gallu jyst rhoi dy stamp dy hun arno fo. Ie, yndw.
Reit ta. Reit ta.
Hefo'r nionyn coch. Diolch am. Reit, so mae rei, reit ta. Gwch chi jyst gael ar yr ochr os da chi eisiau, ond rhoi chydig ar y blas, jyst er mwyn wneud o edrych yn ddiniadol.

Very Hwna. close. Uh, Na? funny. O, chi patis.
um, just i ddeud, os yna rwy'n sydd wedi cyd gyginio adra, os da chi fe nhw lyniau o'r bwyd da chi wedi greu i bostio nhw ar Facebook ma, neu rhannu nhw ar Instagram ni, neu be bynnag, a nawn ni bostio nhw ymlaen, lle. Na neis cael gweld nhw.